Salam sylaglar bilen men Izzatilla Adil Ýalkym TV kanalynda siz mähriban ildeşlerimiň huzuryňyzda ýenede karar tapdym. Umyt etýän hämeleriňiz sag salamatlykda ýaşap ýören bolsaňyz diýip. Hawa dostlar bu gün bizler bu günki programymyzda Türkmenler toýunyň däbi desturynyň dowamyny aýdyp tanyşdyrýarys. Bu program Türkmenler toýunyň dördünji bölümi bolýar. Programmamyza başlamazdan öň sizlerden haýyş etýäris ýutuba baryp ýalkym tv kanalyny subscribe edip bize abuna boluň biziň kanalymyzyň azasy boluň onda wagtyňyz kopalman programmamyza başlaýarys. Gelin alma güni. Guda tarafdan saat bellenen güni toýa gelen aýlalar öz hediýelerini bir bellenen sagdyn aýal bolmaly şonuň eline berip, öz aýal resmlerini berjaý etýärler we erkek adamlar bolsa kejebe arak salap kejebäniň alynda erkekler we ýigit oýun saz serney çalynyp we kejebe yzynda bolsa gyz aýal deprek çalyp ýaş gyzlar noýnoý aýtýarlar gadymlar kejebe we häzir hem Wetenimiziň käbir türkmenler ýaşaýan ýerlerde rewaçdyr emma häzir türkmenler arasynda mutar gülpoş rewaç bolupdyr. Gelin alyjy tarapdan büýük mutarlar tutulyp, gülpoş mutaryň yzyndan tirkeşip, beýle tomaşalar gurap, sernay we deprekler çalnyp, gyz berijiniň öýüne garap gitmäne başlaýarlar. Gyz beriji tarapy palaw tagamyny gelin alyjy bolup gelenlere teýýarlap, we saçak ýazyp, kant we gury miweler dökýärler. Munuň adyna çelpek diýerler. We giýew bolsa birnäçe dost we deň-duşlary bilen öýde galyp, palaw we başga mazaly taam bişirilip iýerler we muňa gödek-çakylyk diýerler. Häzir gödek-çakylyk dessury ulakan märeke bilen guralyp, alaýda bir güni taýyn etýärler. Kejebe ýa-da Gülpoş mutara gelini öz tarapyndan bir akly ýeten aýal, ýeňňe edip, bir ýaş gyz oglany we giýew tarapdan bir iki aýal we ýaş gyzlardan mindirip we gyzyň ata we enesi dualar berýärler. We soň mutarlar birem-birem tirkeşip, deprekler çalnyp we noýnoýlar aýdyp, şadyýanlyk bilen Gülpoş mutaryň yzyna tirkeşip giýewiň öýüne tarap gaýtýarlar. We öýe golaýlaşyberenlerinde ýigitler jem bolşup, Gül poşmutaryň alyny bir ýüp bilen alýarlar. Dag giýewiň tarapyndan biraz pul alyp, soň mutaryň alyny goýberýärler. Soň gül poşmutary howla salyp, gelin we ýeňňe bolup gelen aýaly haly içinde giýewe mährem kişiler bilen halyny dört ýandan tutup we göterip giýewe gurşalan tama salýarlar. Soň mullaimam mesjit ýaşulylar gelip, nika resmini bejaý etýärler. Gelini taşan bolinçä deň-duş gyzlary şowkun oýun bilen hemralyk etýärler. Ondan soň giýewi timarlap ýigitler jemlenşip, her biri giýewiň ýeňsesine goşamyşlap, tama gabaýarlar. Munuň dowamy bäşinji bölümde beýan ediljek. Hawa dostlar we mähriban ildeşler bulti bu günki programmaz Türkmenler toýunyň däbi desturynyň nähili bolýandigini aýdyp geçdik. Umyt etýän sizlere ýararly we ýakymly tamam bolan bolsa diýip. Ýenede biziň ýararly we gyzyk wideolarymyzy izläp bilmäňiz üçin Ýalkym TVni subscribe ediň we goýuň Türkmenler däbi desturlary we ferheňleri unudylman mundan hem beter össün we muňa diňe sizu biziň rulymyz bardyr. Onda ta gelejek wideoya çenli hemmeleriňizi Kudratly Güýçli Allatagala tabşyrýan, hoş sag boluň, Alla ýarlygyňyz bolsun!